Taneqqist deg umqerqur akked d temqerqurt ttalsen-d zik-nni d akken yiwen n wass truḥ temqerqurt ɣer tala i wakken ad tessired taduṭ, ma d amqerqur iruḥ ad isewweq. Ihi, mi d-tuɣal temqerqert ar s axxam, teḥṣel di lǧerra n userdun. Imqerqer yuɣal-d ula d netta s axxam, ur d-yufi ara timqerqert. Yerǧa, maca mi tɛeṭṭel, yerfa. Yezri cwiṭ n wakud, syin tekcem-d temqerqert ɣer uxxam-is. Isuɣ fell-as urgaz-is. Meskint, iɣaḍ-itt lḥal. Ihi, truḥ d tamnafeqt ɣer uxxam n baba-s. Yeɣli-d leḥzen ɣef umeɣbun, yeṭṭef tiqernit deffir uxxam, yeqqim yettxemmim. Syin, tɛedda-d fell-as tyaziḍt, tenna-as, Acu k-yuɣen ay amqerqur? Yerra-as, Teǧǧa-yi temwanest-iw, ma yehda-kem Ṛebbi, ṛuḥ err-iyi-tt-id. Tṛuḥ tyaziḍt ɣer uxxam n temnafeqt, teṭṭebṭeb ar tewwurt. Ihi, teldi-yas-d temqerqurt tawwurt, tenna-as. D anwa akka i s-d-irduzen ɣef uqerruy-iw? Tenṭeq tyaziḍt tenna-yas, D lalla-m tayaziḍt i d-yettarwen meyya iferruǧen. Teḍsa-tt-id temqerqert, syin terra-yas, Ikwani d lalla tayaziḍt i d-yettarwen meyya iferruǧen? Tiyalli ur m-d-ttekksen ara timellalin, kemm tzeḍleḍ fell-asent. Tessetḥa tyaziḍt, tuɣal tettru ɣer uxxam-is. Iɛedda-d uyaziḍ, yemlal-d imqerqar, yesteqsa-t, Acu i k-yuɣen ay imqerqar? Acu i k-iceɣben? Yerra-yas imqerqar, D tamwanest-iw i yi-ǧǧan, ma yehda-k Rebbi, ruḥ err-iyi-tt-id. Ihi, ula d ayaziḍ iruḥ ɣer uxxam n temqerqert, yesṭebṭeb ɣer tewwurt. Tenṭeq temqerqert, Anwa i k-id-ikkaten ar tewwurt? Yerra-yas uyaziḍ, D ayaziḍ bu rric, yesɛan lhiba gar yiɣersiwen. Terra-yas temqerqert s teḍsa. Limer d ayaziḍ wuric isɛan lhiba gar yiɣersiwen ur k-ttarran ara ddaw yiḍarren-nsen ad k-cnecwen. Ayaziḍ yettubehdel ula d netta, yuɣal srid ɣer uxxam-is. Iɛedda-d userdun ɣef umqerqer yesteqsa-t ula d netta. Acu k-yuɣen ay ameddakel-iw? Acu k-iceɣben? Yerra-yas imqerqar, D tamwanest-iw i yi-ǧǧan, ma yehda-k Ṛebbi, ruḥ err-iyi-tt-id. Ihi, ula d aserdun iṛuḥ ɣer uxxam n temqerqart, yesṭebṭeb. Timqerqart tenṭeq, tenna-yas, Anwa akka yesderduzen tama n wexxam-iw? Yenṭeq userdun yenna-yas, D dda-d a Mass Erdun, irefden ameyya n lalwaḥ. Teḍsa-tt-id daɣen temqerqert, terra-yas, Limer telliḍ d aserdun irefden ameyya n lalwaḥ, ur tettaǧǧaḍ ara amkan-ik ad ittraḥ si mebɛid. Aserdun, ula d netta yebra i yimeẓẓaɣ-is, yuɣal ar s axxam-is. Iɛedda-d izerman zdat n yemqerqar, yesteqsa-t, Acu i k-yuɣen? Acu i k-iceɣben? Yerra-yas imqerqar, D tamwanest-iw i yi-ǧǧan, ma yehda-k Ṛebbi, ṛuḥ err-iyi-tt-id. Ihi, ula d izrem am netta am iyaḍ, iruḥ ar s axxam n temqerqert, yesṭebṭeb. Timqerqert tenṭeq, Anwa akka i tedderduzen sufella n wexxam-iw? Izrem yerra-yas, D dadda-m izrem i d-yessufuɣen allen-im annect n lbunyat. Imir-a tamqerqurt tekker terra-yas. Imi akka ad kkreɣ ad ḥelseɣ, ad zwireɣ zdat Sidi. Ɣer taggara, tuɣal temnafeq ters axxam-is.